Mizo ten rul van kai kan tih zingah hian rul zina si hrang inang lo theu pathum a mi an awm a. Dental office pawh hi chung zing a mi chu an ni. Dental office tih hi Greek thumal pahnih dendro leh elophe tih atanga lak a ni a. Dendro chu. Thingkung sawina a ni a, LFA chu rule tur nei lo chi sawina a ni. Tichuan, Dental Office tih chu rule tur nei lo thingkung a cheng chi tihna a ni ber awm e. Dental Office ho hi Asia leh Australia khawmualpui a cheng an ni a. Asia lama Dental Office ho taksa hnunglam hi dar rawng anga tle zak mai a ni a, hei vang hian Bronze Bag tiin an sawi thin. An phulip inkar vel chu rawng chi hrang a pawl, a var leh a dumin a tial rek a. An inhrosak zawng emaw, an thil lei zawng emaw an vun an tih mar chuan he an phulip inkara rawng tial hi a lang chiang thei hle thin. Rule sei zen chi niin a thankin chu fitli atanga fitli leh chanve vela seite an ni thei. Chhun lama thingkunga chazawng chi niin thing an thiam em em a. Thing hmunah an khawsa ber thin. Tui nei chi niin tum khatah sawm thleng an nei thei nia a ngaih a ni. Laiking, Laitel, Uchang leh Sava lam ei chi an ni a. Dendrelaphis genus hnuaih hian chi hrang sawmli chuang zinga pathum chu Mizoramah an awm ve tih hriat a ni tawh a.

A pang sirah inrin a awm ve lo. Dental Office, Bailuretas, ah pawh hian a taksa sira inrin hi a awm ve lo va, a taksa hnuai lam rawng hi a eng dal a ni. A mit leh a hnar inkara phuhlip, loreal scale, an tih hi pahnih a nei bik a, hei hi Bailuretas hming a put chhan leh hriathrân a awlsamna ber a ni.

Rul zen leh lian lem lo tak a ni a, fithnih leh inchi ruk vela sei te an ni thei. A taksa hi mum lam deuh niin a nghawng aiin a lu a lian zawk a. A taksa chung lam hi a hring buang lam niin a phuhlip tlang chu a dum emaw a varin a de thek thin a. Chu chuan hma lamah fiah lutuk lovin a dung zui zawngin rawng de thet a siam thin. A mit hma lam atangin a nghawng thlengin a dumin a inrin phei a. A taksa hnuai lam chu a eng lam niin a lei hi serthlum rawng a ni thung. A naute hi a pui nen pian hmang leh lan danah a in ang a. Mahse a naute thenkhat rawng pawh a paw dang emaw a dum tial hmuh ve an ni a. Heng a naute rawng lan dan hi a puitlin hnuah an buang ve nge a paw dang reng tih hriat a ni lo. Rul tam lem lo tak an ni a, mizo leh hmun sang deuh bawh chi niin tuipui zawl atanga meter zaruk atanga zariat sawmthumah an awm deuh ber. Chhuna ramhnuai lei hrul vela chu zawng chi an ni a, a nu hian tui pali atanga panga a pai thin a, Mau ro ah an tui thin. A note keu hlim hi inchi sarih vel a sei an ni a, rul zaidam leh zizawi tak an ni a, an nei duh zawng hi hriatchian la ni lo mahse u chang leh u lawng an ei thin nia rin an ni.

tia hriat a ni a. Kum sawmsarih vel zet India ramah hmuh a nih tawh loh hnuah kum sanghnih paruk leh sanghnih pariat khan Cambodia leh Laos-ah pakhat ve ve hmuh an nih hnuah Mizoram hmun hran hranah tunhnai khan hmuh chhuah ṭan an ni ta a. Rul zen leh lian lem lo tak an ni a, fithne leh a chanve aṭanga fit thum dawn a sei te an ni thei. A taksa hi a mum lam deuh niin a nghawng aiin a lu a lian zawk a. A taksa chung lam hi a uk buang lam niin a pawhlip tlang sir hi a dum a, a mit hma hret atangin a nghawng thlengin a dumin fiah takin a inrin phei a. A taksa hnuai lam chu eng dang lam niin a lei rawng hi a sen lam a ni thung. A naute hi a pui nen pian hmang leh lan danah a inang tlangpui. Rul tam lem lo tak an ni a. Hmun sang leh zo deuh bawh chi niin tuipui zawl atanga meter zasarih atanga meter sangkhata sangah an awm deuh ber a. Chhuna ramhnuai lei hrul vela chawzawng a vak chhuak chi niin thing lam pawh an thiam hle. Rul zaidam leh zizawi tak an ni a. A ei duh zawng hi hriatchian la ni lo mahse u chang u lawng leh a tuite an ei thin nia hriat an ni. India, Myanmar, Laos leh Cambodia ramah te hmuh an ni thin. Oligodon, Kukri snake tia hriat lar chi te hi khawvel pumah chi sawm sarih panga vel awm nia ngaih an ni a. Mizoramah hian chili hriat chian tawh an ni. Nungcha dang tui ei ching an nih avangin Ek eater tia hming lem vuah an ni a. Nungcha dangtui ei ching ni mah se, heng Laiking chung u leh zute lam chi te pawh hi an ei thin. Fit thum laia sei te an ni ve thei a, a chi hran dan a zir in a rawng leh zia rang pawh a inang lo hle. Hapui lama ngho ni ve awm tak, hasei bik nei chi an ni a, Mihring tana tur hlauhawm tham ni si lo. Mahse, na, vung leh thisen chhuak duh tak thlen thei chil an pai ve a. Hei hi an thil ei tur puitu leh a pai tawihna kawnga puitu a ni nghal bawk. Rul pai hawl kan tih te hi zan lama chaw zawng chi an ni a, ngaw hnuai thing zung leh hnah thel ro kara khawsa chi an ni. Kukri snake tia hriat lar an nih chhan chu an hapui hi Nepal ho chem kukri nen a pianzia, kawm, phek leh.

Thimhlim leh var tiana chu zawng chi niin tlang rama cheng chi an ni a. Chhang hmun vela an khawsa ber thin a, rul dawi zep ang reng tak niin amah tina thei tur a tawnchilh chuan a taksa a inzial mum a, a lu hnuai lamah a thuk ru tlat thin. A thinrim chuan a taksa hi ti phekin a meihmawr hi a tikom ngal thin a, fit thum vela seite an ni ve thei. A puitlin hma chuan a taksa chung lam hi a senno lampang a ni thin a. A taksa rawng hi a vang tan zawngin rawng varin emaw, a eng dalin emaw a tial a. A var lai tlang sirah a dumin a khuap a. A upat chhoh ang zelin a dulhnuai rawng senno chu a reh tial tial a. A upat tak tak hnuah chuan a var hlang thin. A dula rawng dum kap de thek awm te hi a upat hnu pawhin a reh ve lo. Tui nei chi niin tum khata pathum vel a tui thin. Rul vutbuak, Oligodon cinereus, te hi rawng sen uk lam atanga vutbuak lam niin rawng dum lamin a taksa dung tluanin bit ang reng takin awmze nei si lovin a rang a. A taksa dung tluan hian a dumin a vang tan zawngin tawi te tein a rang thliah thliah thin. A phulip hi a var emaw a senno a ni a. A dumin a rang thliah thliah bawk thin. Fitni leh a chan ve vel a sei te an ni thei a. A taksa hi tawi bung ang reng takin a in tiat pat a. A lu hi a lawk loh avangin a lang zuih thin. A mei hi a bul deuh tut a, a hmawr lam erawh a zumin a khawng tha hle. Hmun ualau leh phul hmunah te an khawsa ber a, chhun lamah Lia Chawzawng chi niin rul zaidam leh kawllo tak an ni a. Khawih palh emaw han ṭhawn thut chuan a taksa aṭangin thil tuiril rimchhe tak a ti chhuak ṭhin a, Hei hi a invenna ve chi khat a ni. Tui nei chi niin ṭum khatah hian pathum aṭanga panga te a tui ve ṭhin. Oligodon cyclurus dam rul hi Mizorama oligodon kan neih zingah chuan a lian ber chi niin fitli lai sei te an ni ve thei a. A taksa te hi mum bial lam niin a phuhlip te hi a mam nal tha hle. Rul chum lam niin a lu leh a nghawng hi a intiat phei deuh put a, a lu hi a lang zuih thin. Hmun nuallo leh mihring chenna bul velah hmuh tur a awm fuh a, thing zung kar leh hnah thel tla tling khawm hnuaiah te an awm duh hle. Tum khatah pathum atanga sawmhnih paruk te a tui thei a, a note keu hlim chu a dum uk an ni tlangpui a, a vang tan zawngin a dumin a tial thin. Thimhlim leh khawvar dawnah chawzawng a chhuak chi an ni a. Nungcha dangte tui ei sak ching tak an nih avang hian Lai King te Rul te sava tui te eisak an hrat em em a, an tawn fuh chang chuan a pui thleng pawhin an mana an ei mai thin.

A taksa dungtluanin a zang phulip rawng hi a ukin a inrin thla a, a taksa sir tawnah a dungtluanin a dumin a inrin bawk. A lu hi a lawk lo va, a rawng hi a uk niin a vang zawnga inrin pahnih a awm thin. A hming putchhan ang tak hian a mei hnuai lam a serh atanga a mei hmawr thlengin a sen tluan pat thin. Han en mai chuan rul dum tle zuar ni awm tak a ni a. A mei rawh chu uluk takah han en chuan vutbuak rawng lam a kai mah zawk. Chhun lama chu zawng chi niin thing hnah tlakhawm leh phul karah te an che ta tlangpui thin. A sa duh zawng Lai King tui te zawngin lungrem karah te hmuh tur an awm fo thin bawk. Calamaria genus hnuaiah hian khawvel pum huap ah species sawm ruk zet hmuh chhuah an ni tawh a, Asia khawmualpuiah chauh hmuh an ni. Rulte tak te niin lei hnuaia khawsa chi an ni a. Calamaria pavimentata Mizoin rul ṭhiawr tia kan hriat. Coloured reed snake te hi rulte tak te, zen leh mum sel sawl niin fit khat leh in chi ruk thleng chauh a sei thei nia hriat a ni. A lu leh A nghawng hi Hriathrân Harkhawpa intiat niin mitte takte neiin min mudum bial kelkawl a nei a. Amah tawkah a mei hi a sei hle a, mawi hnai takin a zuih ral. A taksa hnung hi rawng uk lam niin a phuhlipte hi a mam ṭha hle a. A taksa hnung lamah hian a dung zui zawngin rawng dung lamin sin te tein a ṭial bawk. A nghawng tan tlang zawng hian rawng var emaw, eng lam emaw langsar takin a awm thin. A meihmawr hnuai lamah hian rawng dum lamin a val phei thliah thliah thin a. He rul hi rul vang tak niin lei thawl hnuaiah te hian an lut zung zung thei a. Tlang ram thing hmunah te hmuh an ni thin. An chanchin hi zir chianna la awm lo nimahse, fur ruah tui tam laiin an tam bawna atangin an rawn chhuak ve thin. An chaw ei duh zawng hi hriatchian a la ni lo va, India hmarchhak, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Peninsular Malaysia, China leh Japan-ah te hmuh an ni. Pariat surul te hi Asia khawmualpuiah chauh hmuh an nih thin avangin Asian Snake tih te pawhin an khai khawm thin a. Hnap khawn leh changpat lam an ei deuh ber a. An ei tur duh zawngte hi an man a awlsam em avangin rul dangte aiin an ṭuan a muang a, an harh vang lo bik em em ṭhin. Pariat chu rul hnuaiah hian rul chi hrang sawm pali hmuh chhuah tawh niin Mizoramah hian chi hnih an awm ve a. Chungte chu Parias monticola leh Parias margaritophorus kan tih te hi an ni. Parias Monticular taksa rawng hi a eng lam emaw a sen duk lam lek lek niin a vang tan zawngin mumal lo takin a dumin sakei ran ang deuh hian a rang a, hei vang hian a Mizo hmingah pawh rul sakei ti a vuah a ni. Chhang leh hnim pik karah a khawsa ber a, chaw a zawn dawn chuan lei hrula chukin a chaw a zawng tlangpui thin. Hnapkhawn leh Changpat lam ei chi niin ha hriam tha tak a nei a, Hnapkhawn kawr sak tak nei chi hote pawh a kawr atanga an taksa seh chhuakin an taksa nem chin zawng chu a ei mai thin. Rul tuan muang ang reng tak a ni a. Rul dang ang lo takin a ka reh tawp lamah hian a kha be pawt khawmtu tihrawl a awm avangin a ka a ang zau ve thei vak lo. Rul zaidam tak a ni a tih thinrim erawh chuan a taksa chu.

Parias Margarito Foras te hi tuipui zawl atanga meter sangkhat sanga vel sanga a awm thin tih ni mahse Mizoramah hmuh a la ni ngai lova mi ramah chauh au emaw tih thin chu nikum khan South Vanlai phaiah hmuh chhuah hlawl a nia. A tira a hmu hmasa tuten that nghal mahse a ruang chu zirchian a nih hnuah

An kawr sak tak atang chuan a seh chhuak zung zung thei a ni. A rul lian lo tak a nia. A taksa chu a dum leh a varin a de ṭhet ṭhet a. A hmui a mam deuh pul a. A nghawng-a rawng var emaw a eng emaw lam deuha ṭial chu a rula zirin a lang fiahin a lang fiah lo thei. Khawvelin a la hmelhriat loh, a la zir chian loh. Eng rule nge a ni tih a la hriat loh chu tuna i thlir mek hi a ni. Parias genus hnuaiah hian a awm tih chu hriatchian ni tawh mahse, eng species nge a ni tih hriat a la ni lo va. Nikum khan Mizoramah pahnih man a ni a, zirchianna thuk zawk kalpui mek zel a ni. Hriatchian theih thuai tawh beisei a ni a. Publication siam a nih chuan pariat chi hrang sawm pali ni thin chu sawm panga an lo ni dawn tawh tihna a ni. A nunphung zirchiatna mumal engmah a la awm lova, nikumah laboratory a khawi a nih laiin paruk a tui a, a awmna bawm chhungah a awp ve khar a ni. Rul lian lem lo tak niin a phuhlip mam tha tak chu a dum tle deuh zar a, A mitmu a pawng tha hle a. Pariat rul dangte ang thovin a harh vang loin a che muang hle a ni. Rabdop's Bicolor hi hmun dam leh hnawng hmunah an cheng tam ber a. Ruah sur laia hmuh tur an tam bik avangin a hming ruah lawm rul pawh hi vuah a ni. Rabdop's tih hi Greek thumal Rabdos tih atanga lak niin, Tiang emaw, mawlh emaw tihna a ni a, a taksa pian phung hi a intiat deuh put a, han zuih fal lai deuh emaw, han lawk fal lai deuh emaw a awm hran pah loh avangin mihring tiang hawl thin nena khai khilhin Rabdops tih hming hi an put tir niin a lang. Rul lian hran pah lo tak. Fit khat leh a chan ve vel bawra sei ni theiin an taksa hi a mum lam deuh a ni. Mitmute leh luphek lampang deuh a ni a. A lung leh a nghawng chu a intiat deuh put thin. A taksa hnung lam hi rawng dum emaw, rawng uk tak lam emaw a ni tlangpui a. A taksa sir tawn tawnah hian a var emaw, a eng lam emawhin a vang tan zawnga inriinin a awm thluah thin. A taksa hnuai lam chu a eng lam a ni tlangpui a. Rul zaidam leh zezawi lam niin mihring tana hlauhawm lo tak an ni. Pangang, changpat leh hnapkhawn lam chi ei thin nia ngaih an nia. An chanchin hi zirchianna a lawm tlem avangin an chanchin hriat tur a tlem hle. Khawvel pumah Rhabdops genus hnuaiah hian rul chi hnih an awm anga ngaih a nia. Tuna Mizorama kan neih ang chi hi chi khat Rhabdops bicolor anga ngaih an ni. Hetih lai hian Mizoram awm ho hi rawng leh pian phung in ang lo, chi thum emaw chi li lai kan nei a. Heng ho hi rul chi khat an ni reng em tih chu mi thiam ten an zir chiang mek a ni. Mizo thawnthu ah leh upa te titli ah saphai hian hmun lei li tak a chang a. Saphai kan tih mai hi rul lian tak niin rul tur nei lo te zingah chuan a lian ber pawl ti ila kan sawi sual awm lo ve. Saphai hian Mizo thawnthu ah pawh pawimawhna lian tak a nei a, lian dova leh tuaisel te thawnthu ah pawh pawi sum dawng dawlh tu rul kha saphai hi a ni. Mizoram ah hian saphai chi hnih kan nei a, Burmese Python kan tih te leh Recatulated Python kan tih te hi an ni. Saphaite hi an mit leh an thau vang hian thah an innasa hle a, chu mai bakah ran anga khawi an ni leh bawk. Hei hi dan ina khap tlat a, man an nih chuan cheng sing khat chawi theihna leh kum sarih thleng zel tan tir theihna hial a ni. Mizo in saphai kan neih zingah chuan Burmese Python te hi kan hmuh tam zawk leh a chanchin kan hriathnem zawk an ni a. A taksa hi ze mawi takin a rang chhuak vek a, a buang emaw a eng lam deuh emaw niin a ukin a tial thluah a ni. Khawvel rul lian panga te zingah telin fitsawm pakua dawn thlenga sei te pawh an awm thei. A serh bulah siak pahnih an nei thin a, a pa te hian siak an nei lian zawk tlangpui a, hei hi inthlahchhawnna hmanraw pawimawh tak a ni. Tui lawm tak an nih avangin dila te pawh hmuh an ni fo va.

A nu hi a pa aiin an sa a khatin a muk zawk bawk. Asia chhim chak leh chham thlang lamah te pawh a nawm deuh vek nia hriat a ni. Tui thiam tak niin hnim hmun, dum hmun leh lungkhawk rawk hmunah te pawh hmuh an ni deuh vek a. Ramhnuai leh mihring chenna thlengin hmuh an ni thin. Saphai te hi tui nei chi niin. April leh May inkar hian a inthlah tlangpui a, a pui hian vawikhatah sawm pahnih atanga sawmthum paruk thleng a tui thin a, a tui hi a puiin a veng lai pawh hmuh an ni ve thin bawk. A tui hi a keu ve leh a tui tanga chhuak mai lovin vawikhat inlih thlengin a tui hawng chhungah an awm ve reng thin. Saphai hi zan lama chu zawng chi an ni deuh tlangpui a, Sazu atanga sakhi thleng eiin an chawman te chu an zial hlum thin a, a thih fel hnuah a dawlh mai thin. Saphai hian mihring anga khabe inzawm an neih ve loh avangin Digri za sawmriat thlengin an ka an ang thei a, Saphai hi Rananga khawi an ni nasa hle thin a,

Reticulated python te hi rul taksa muk hrawl leh sei tak an ni a, a thankin chu feet sawmthum pahnih aia sei te an ni thei. A phuhlip te hi a mam tha hle a, a lu chunga phuhlip te chu intiat loh leh pian hmang inang lo tak tak te an ni hlawm a. A hnar hmawr atanga a tukhum thlengin leh a mithnung atanga a ka reh hnung lam thlengin rawng dumin a inrin thin. A lu hi a nghawng ai chuan a lian deuh zawk a. a taksa chung lam hi a uk dal emaw, a eng lam niin a ukin a bial sawl emaw, killi emaw neiin a indawt thliah thliah thin. Heng chhinchhiahna te hi rawng dum leh rawng engin a hual vek a, a var lam a laiah a awm thin bawk. A upa tawhah chuan a rawng hi a thim deuh bik thin a, a taksa hnuai lam hi rawng eng lam niin a mitno te hi chhuh zawngin a awm thin. Mizoramah chuan chhim lamah sawn hmuh an ni tawh a, heng reticulated python kan tih te hi a sei zawngah chuan khawvela ru lian ber anga kan ngaih anaconda te ai pawhin an sei thei zawk a ni.